Mee ech verstinn awer e bëssen sou déi opgereegte Heiterkeit, well et ass en drôle de débat. Et ass eng Debatt, déi gefouert gëtt, wou een d'Gefill huet, ech si lo als leschte Riedner, datt een net méi schlau ass, wéi wou een ugefaangen huet, se ze féieren. Notamment op der Säit vun de Majoritéitsparteien ass dat vun der Regierung widderholl ginn, wat zënter annerhallwem Joer. ëmmer emol erëm esou gesot ginn ass. De Vertrieder vun der gréisster Majoritéitspartei huet dat gesot, wat schonn an hirem Wahlprogramm stung, nämlech net vill. Also d'Entlaaschtung, déi steierlech Entlaaschtung vum zweeten an drëtte Pilier, kucken, den effektive Rentenalter un de reale méi no ze bréngen, a fir de Rescht misst ee sech Gedanke maachen a kucken. Bei der DP huet dat net wesentlech anescht ausgesinn. sou datt ech zumindest nach e bëssen op mengem Honger sëtze bliwwe sinn, wat da lo, wat da lo gewollt ass. An, jo, et ass gesot ginn, déi ganz Geschicht entsteet eigentlech aus engem Saz aus dem Koalitionsprogramm, dee méi wéi ambigu ass, well wann een e liest, an et seet ee mat Stärkung vum zweeten an drëtte Pilier, dann implizéiert dat jo quasi och eng Schwächung vum Éischten, och dat huet d'Madame Minister an engem Interview am Lëtzebuerger Land gesot. Mee d'Onsécherheet ass nach vill méi grouss ginn, wéi de CEO bis agegraff huet. Bis de Luc Frieden sech dësen Thema dann och eralt erëm zur Chefsaach erkläert huet. An ugefaangen domadder, datt e gesot huet, ma déi Rentereform, déi misst ee gesi wéi en eidelt Blat. Do misst ee quasi bäi Null ufänken, wéi wa mer keng Geschicht hätten, wéi wann et mer net Experienzen hätt misst een einfach bäi Null ufänken, fir dann nach eng drop ze setzen an engem aneren Interview. Hie kéint sech virstellen, ma esou eng Reform wéi an Holland mam Cappuccino Modell, eieiei, an do si mer elo, kee weess méi, wou en drun ass, d'Sau erkennt seng eegene Fierkel net méi erëm. Duerfir wëll ech awer elo op déi eenzel. Saachen agoen a vläit probéieren, souwäit dat méiglech ass, e bëssen Uerdnung an den Duercherneen ze maachen. Duerffer wëll ech, iert ech op déi verschidde Systemer, déi mer kennen, agoen, zwou ökonomesch Evidenzen an de Vierdergrond stellen. Éischtens, An all Gesellschaft an zu all Zäit sinn et déi Leit, déi schaffen, déi duerch hir Aarbecht fir déi suergen, déi nach net schaffen An déi, déi net méi schaffen. An zweetens, All d'Pensiounssystem ass eng Wett op d'Zukunft, well och an der Zukunft ka just dat konsuméiert ginn, wat dee Moment duerch Aarbecht hiergestallt gëtt. An eng Wett ass ëmmer spekulativ. Dës ökonomesch Evidenze leie béide Systemer zu Gronn. Se ënnerscheeden sech awer fundamental an der Aart a Weis, wéi se mat dëser Wett ëmginn, also den Ëmlageverfahren an de kapitalgedeckelte Verfahren. Den éischte Pilier, also dat solidarescht Ëmlageverfahren, dat eisem Pensiounssystem an d'ailleurs eiser ganzer Sécurité sociale zanter Generatiounen zu Gronn läit, baséiert um Prinzip vun der intergeneratiouneller Solidaritéit. Mat de Cotisatioune vun deene Leit, déi haut schaffen, ginn d'Pensioune vun deele bezuelt, déi haut net méi schaffen. Dës Solidaritéit ass universell, well jiddwereen drun deelhëlt an 't ass d'Grondlag vun eisem Gesellschaftsvertrag. S'ass demokratesch, well dat gewieltent Parlament d'Prestatioune per Gesetz festleet an d'Assuréen, also déi Geschaffent an d'Pensionnairen, d'Gestioun garantéieren. Doduerch ass et och e ganz flexibele System. E ka reegelméisseg ugepasst ginn un demografesch, ökonomesch a sozial Entwécklungen. D'Prestatioune kënne reegelméisseg u gesellschaftlech Besoinen adaptéiert ginn, zum Beispill d'Festsetze vun der Mindestpensioun, d'Prise en compte vu Baby oder Studiejoren, awer och d'Upassung un ökonomesch Entwécklung, wéi zum Beispill den Index oder d'Upassung un d'Reallounentwécklung. Alles dat sinn Elementer, déi de Kader vun engem rengen Assurancësystem iwwerschreiden. An dee System schaaft sozial Rechter. A virun allem ass de Risiko, also déi Wett op d'Zukunft, vun där ech geschwat hunn, ofgefiedert, well zu Lëtzebuerg ass en op déi gréisstméiglech sozial Basis verdeelt, d'Gesellschaft als Ganzt. E berout op de Schëllere vum Salariat, vum Patronat a vum ganze Staat. An d'Kiischt um Kuch? D'Verwaltungskäschte sinn niddereg, d'Iwwerschëss ginn op d'Säit geluecht a schafen e Puffer, falls et eng Kéier zu Enkpäss sollt kommen. Alles dat kann den zweeten an drëtte Pilier, also d'Kapitaldeckungsverfaren, net. Hei gi Sue geholl, fir spekulativ Finanzinstrumenter z'investéieren, mat dem vage Verspriechen, an Zukunft Gewënner auszeschëtten. Rien n'est moins sûr. Déi Sue gi vun iergendwelche Fongen, onnovollzéibar fir en Normalstierfleche verwalt. Kee Parlament, keng Assyrien schwätzen do mat, an de Rendement ass komplett afhängeg vun de Laune vun de Finanzmäert. Duerfer sinn se als Element vun der Sécurité sociale, also der sozialer Sécherheet vun engem Land, denkbar ongëeegent. An de Risiko ass enorm, dat huet eis d'Geschicht gewisen. A Länner mat enger staarker Kapitaldeckung hunn Leit alles verluer, wann et zu Krise koum. Do stoungen se wéi an den USA ouni näischt do an hu missen op den Aarmebüro pilgeren, wou de Staat dann awer konnt d'Rechnung droe vun deene puer Grimmelen, déi se nach kruten. Oder e Beispill bäi de Betribsrenten ass d'Beispill bäi der Lufthansa. Wéi gesot, all Pensiounssystem ass eng Zort Wett op d'Zukunft, well se Uspréch op zukünfteg Leeschtunge bedeit. Am Ëmlageverfaren ass dat net anescht, just datt hei d'Pensiounsrechter op der zukünfteger Lounentwécklung baséieren an der Zuel vu Leit, déi schaffen. Duerfir baséiert d'Ëmlageverfahren op der Realwirtschaft, well dat ass, well wat ass méi real wéi Léin a Cotisatiounen? Am Kapitaldeckungsverfahren baséiert déi Wett net op der Erwaardung vu Léin, mee op der Erwaardung vu Profitter. A Profitter ginn eben och op Käschte vu Léin gemeet. An dat ass eng weider Perversioun vu kapitalgedeckente Pensiounen. Se sinn net nëmmen onsécher a manner performant, mee se setzen och nach duerch Profiterwaardung d'Léin vun deenen, déi schaffen, ënner Drock. Fir zukünfteg Generatiounen ass dat eng Lose-lose-Situatioun. Net nëmmen steet hir Pensioun op méi wackelege Féiss, mee och hir Aarbecht an domadder hire Loun, vun deem si sech dann wa méiglech och nach privat verséchere sollen, steet ënner Drock. Wéi gesäit et dann zu Lëtzebuerg aus? Zu Lëtzebuerg spillt den zweeten an drëtte Pilier an deem Ganze glécklecherweis just eng marginal Roll. Privat Zousazpensioune si fir déi meescht keng Pensioun, mee eng Kapitalsprëtz am Alter, déi op ee Koup ausbezuelt gëtt an jo nach hallef steierfräi ass. Géif een se sech als monatlech Rent ausbezuele loosse, wier dëse Montant immens kleng an ass och net indexéiert an net un d'Real-Léin ugepasst. Dat heescht, e verléiert Joer zu Joer ëmmer méi u Wäert. De Steierverloscht fir de Staat läit awer elo scho bei ronn 43 Milliounen Euro. Den zweete Pilier gëtt zu Lëtzebuerg, also d'Betribsrenten, virun allem bäi Salariéë vun der Finanz a Versécherungsindustrie agesat. Prestatiounen, déi ausbezuelt ginn, si komplett steierfräi a bedeite fir de Staat e Verloscht vu 26 Milliounen Euro. Bäi de Betribsrenten ass et awer och esou, datt fir déi meescht, also 53 Prozent vun den Empfänger, de Montant lächerlech kleng ass. Et bedeit eng Opstockung vu manner wéi 5 Prozent par rapport zu deem Montant aus dem éischte Pilier. An d'Betribsrente betreffen zu Lëtzebuerg virun allem privilegéiert Salariéen aus Secteure mat héije Paien. Kuerz, Den éischten an zweete Pilier sinn zu Lëtzebuerg e finanziellt Spillgezei fir déi, déi et sech leeschte kënnen. An et ass dann awer schonn erstaunlech, datt doranner d'Haaptpropose vun csv, DP an dem adr leien. Mee kucke mer mol aner europäesch Länner un, wou och scho Leit do waren, déi esou Ideeën haten. Däitschland ass vum Ëmlageverfahren op d'Kapitaldeckung ëmgeklommen, Stéchwuert Riester-Rente. D'Leit kréie plus ou moins dat zeréck, wat se abezuelt hunn, awer och näischt méi. E Montant, dee mat der Zäit duerch d'Inflatioun ëmmer manner wäert gëtt. Entretemps versicht d'Regierung mat ville staatleche Suen de Renteniveau bäi eppes ënner 50 Prozent ze stabiliséieren, also en Taux de remplacement vun ënner 50 Prozent. Parallel ass Däitschland zu engem Niddreglounland ginn, also mol net d'Hallschent vun enger klenger. Pai steet zur Aussicht. An d'Konsequenz dovunner, d'Altersaarmut huet sech an Däitschland zënter der Aféierung vun der Riester-Rente virun 20 Joer vu ronn 10 Prozent op aktuell 30 Prozent am Joer 2024 verdräifacht. Lose-lose fir déi, déi schaffen, a fir déi, déi Pensioun kréien. Schweden, 1999 vum Ëmlageverfahren op eng deelweis Kapitaldeckung ëmgeklommen. Interessant ass, hei war dat och am ganze Wahlkampf kee Sujet. Et gëtt hei, nach wéi bei eis, eng Akommesrent, déi awer op 4.500 Euro plafonéiert ass, donieft eng Premiumrent, eng sougenannten, déi dann a Fongen investéiert muss ginn, an als Grondsécherung gëtt et eng Garantierent vum Staat, wann den éischten an Zweeten, wann zweeten an drëtte Pilier, wann éischten an zweete Pilier net duerginn, déi bäi 25 Prozent vum Duerchschnëttsloun läit, fir Lëtzebuerg wieren dat ronn 1500 Euro, an an der Praxis heescht de schwedesche Modell, ginn d'Finanzmäert an d'Lut, geet och d'Pensioun an d'Lut. Gëtt et eng Flaut un der Bourse, geet och d'Pensioun erof. Konsequenz, a Schweden, zanter der Rentereform ass d'Altersaarmut kontinuéierlech eropgaangen. Virun der Reform louch se am déiwen eestellege Beräich, haut schwankt se laut Eurostat tëschent 25 an 30 Prozent. Besonnesch betraff si Frauen, eppes wat et virdrun a Schweden net denkbar gewiescht wier. An dann, Här President, kommen ech Zu Holland dee vum eisem CEO sou adoréierte Cappuccino Modell. Hei ass déi staatlech Grondrent d'Basis, also de Kaffi, an de Mëllechschaum, also d'Betribsrent, den zweete Pilier, mécht e substantiellen Deel aus. Betribsrente ginn a Pensiounsfongen investéiert. Dës Fonge baséieren, an dat ass interessant fir de lëtzebuergesche Kontext, wann een iwwer Cappuccino schwätzt, baséieren op Kollektivverträg. Déi sinn nämlech an Holland verbindlech, wouduerch déi héich Zuel u Salariéen entsteet, déi Accès huet. Dat heescht, datt déi Betribsrenten an de Kollektivverträg verhandelt ginn. An dat ass eng fundamental aner Viraussetzung wéi zu Lëtzebuerg. Mir hu wéineg Kollektivverträg, se sinn net verbindlech a mir hunn eng Regierung, déi en plus nach mordicus se ënnerwandere wëll a souguer manner Punkten obligatoresch wëll virgesinn, déi musse verhandelt ginn. An och an Holland gesi mer d'Konsequenze vun dëser Politik. D'Aarmut bäi de Leit an der Pensioun ass an de leschten 10 Joer explodéiert, vu knapp 6 Prozent op entretemps 22 Prozent. Also, Här President, kapitalgedeckte Rente si manner performant, manner transparent, manner demokratesch, méi volatil, net solidaresch a bidde kee Schutz Virun Aarmut. Wien op dëse Wee goe wëll, dee soll de Leit dann awer och klore Wäin ausschëdden, well dat, dee soll dann och soe wéi et am Ausland ausgesäit bäim Iwwergang vun Ëmlageverfaren op kapitalgedeckte Renten. Et bedeit nämlech eng Veraarmung vu ganz groussen Deeler vun der Bevëlkerung. A mir als Lénk wäerten op jidde Fall géint esou eng geckeg an antisozial Politik eis ze wiere wëssen. Mir wäerten net einfach nokucken, wéi de Sozialstaat ënnerhielegt gëtt. Well de lëtzebuergesche Pensiounssystem, dee mer während Joerzéngten opgebaut hunn, deen ass robust, performant a staark, an et gëllt, en ze stäerken an eventuell Schwächten ze verbesseren. Duerfir stellt sech effektiv d'Fro, ob mer iwwerhaapt eng grondlegend Reform brauchen. Eh ben, jo, och mär gesinn d'Noutwendegkeet, u verschiddene Stellschrauwen ze dréinen, fir verschidde sozial Ongerechtegkeeten aus dem Wee ze raumen, mee virun allem fir Verschlechterungen, déi agefouert goufen, aus dem Wee ze raumen. Jo, 2012 ass eng Reform gemeet gi vun der deemoleger CSV-LSAP-Regierung ënnert der Responsabilitéit vum Mars Di Bartolomeo. Wësst Der, de südamerikanesche Schrëftsteller Gabriel García Márquez huet e Literaturnobelpräis gekréinte Roman geschriwwen, mam Titel Hundert Jahre Einsamkeet. Déi Reform, déi den Mars Di Bartolomei aus deem senger Fieder kënnt, misst wuel den Titel droen, 40 Joer virprogramméierte Sozialofbau. Well dat war d'Essenz vun där Reform, dräi Joer méi schaffen oder 13 Prozent manner Pensioun, technesch esou ëmgesat, datt bis 2052, Joer fir Joer, d'Rentenusprech vun deenen, déi an der Pensioun, déi an d'Pensioun ginn, méi kleng ginn, an dat queesch duerch de Gaart, och déi kleng Pensiounen, um Mindest, déi um Mindestloun cotiséiert hunn iwwert hir ganz Karriär, wäerten par rapport zu haut fir ëm 9 Prozent u Wäert verléieren, also 9 Prozent manner fir déi selwecht Liewensleeschtung, ob een 2012 an d'Pensioun gaangen ass mam Mindestloun oder ob een 2052 an d'Pensioun geet. Mee bal nach méi schlëmm war d'Aféiere vun antisozialen Automatismen. Sollt an engem Joer d'Ausgabe vun der Pensiounskeess, also d'Prime de répartition pure, eng Kéier méi héich si wéi d'Recettë, da misst automatesch d'Upassung vun alle Pensiounen un d'Reallounentwécklung entweder ganz ewechfalen, zumindest awer halbéiert ginn. An dat ass déi trauregst Conclusioun vun dëser Diskussioun. Ech hu bis elo nach keng Partei héiere soen, datt si sech och iwwer 2026 eraus fir den integrale Rentenajustement ausschwätzt. Well wann dat net de Fall ass, da wäert spéitstens ab 2028 d'Pensiounen, d'Renten net méi komplett un d'Real-Lounentwécklung ugepasst sinn. An dovunner sinn alleguer d'Rentner betraff. Wann dat eng vun deene Konklusiounen ass, ass dat definitiv déi trauregst vun dësem Débat haut. An d'Chambre des Salariés huet virgerechent, wat dat géif bedeiten. Wier deen doten Automatismus schonns virun zéng Joer agefouert ginn, also 2015, da wier d'Mindestpensioun haut net 2.293 Euro, mee 190 Euro manner, nämlech 2.102. Op eng Liewenskarriär gekuckt, op eng Pensiounskarriär vu 25 theoretesche Joren, wier d'Mindestpensioun haut ouni Ajustement bäi 1.788 Euro. D'Perversioun geet awer weider, well wann eng Regierung da géif op d'Idee kommen d'Recetten an d'Lut ze setzen duerch d'Erhéijung vun de Cotisatiounen, da géif als weideren Automatismus d'Joresendzoulage, also d'Allocation de fin d'année, ewechfalen, déi sech aktuell op 900, knapp 980 Euro beleeft. A besonnesch fir kleng Pensioune wier dat eng Katastroph. Wat hei geschafe ginn ass, dat ass eng antisozial Féckmehlchen, déi eenzeg drop aus war, Depensen ze senken an et quasi onméiglech gemeet huet, nei Recetten ze generéieren. An dat Eenzegt, wat een dem Mars Di Bartolomeo zu senger Verteidegung soe kann, ass, datt deemools csv, DP an déi Gréng nach vill méi sozial Verschlechterunge wollten. An duerfir ass dat Beispill, wat d'Madame Bernard virdru gesot huet, dat Zitat vum Anästhesist vum Här Braz, ganz passend. Den Här Braz huet nämlech dem Här Bartolomeo virgehäit, e géif net wäit genuch goen, e géif am Moment just de Patient aschléiferen, mee déi eigentlech Operatioun, nämlech d'Longen an d'Nieren erauszehuelen, géif e sech net trauen ze maachen. A genau dat ass dee falsche Wee. Genau dat ass dat, wat mer net maache wëllen. An duerfir mengen ech, datt mer wierklech lo um Moment sinn, datt mer eng Reform brauchen, och eng Reform vun der Reform.
Här Baum, den Här Di Bartolomeo wollt eppes froen. Dat kënnt Der elo unhuelen oder dono, dat ass wéi Dir wëllt. Här President, wann Der dat just bei menger Zäit zegutt haalt, well wann den Här Di Bartolomeo just ee Saz soe wëll, da riskéiert et laang ze ginn. Dat sinn ech mer elo net sécher, mee loosse mer emol kucken. Här Di Bartolomeo. Jo, mee hei brauch ech nëmmen ee Saz. Wësst Dir, dass déi Modulatioun vum Ajustement keen Automatismus ass? Well esou Dir maacht, wéi wann et en Automatismus wär. Den Automatismus besteet doranner, datt d'Regierung muss e Gesetz. Ass et awer, ass et awer net. Et ass keen Automatismus. Et muss e Gesetz gemaacht ginn. Richteg. An et gëtt jo och méiglech präventiv Moosnamen. A wann een déi präventiv Moosnamen hëlt, kommt Der zur Conclusioun, oder froen ech Iech, kommt Der zu waterenger Conclusioun?
Här Di Bartolomeo, ech weess, Dir maacht elo gär e Quiz mat mär.

provozéieren, da wär ech scho laang fäerdeg. Mee ech wëll dem Här Baum nach eng Kéier, ech wëll dem Här Baum nach eng Kéier soen, ob e weess, dass dat keen Automatismus ass beim Ajustement. Merci.
Däerf ech dem Här Di Bartolomeo elo äntwerten oder schwätzt en erëm dertëschent? Et schéngt wéi wann ech äntweren däerf.
Also elo, den Här Di Bartolomeo huet elo eng Fro gestallt. Wann en nach eng hätt, da wär dat zum Schluss. Dir kënnt elo äntweren an da fuert Der mat Ärem Discours weider. Ma natierlech, den Automatismus besteet doranner, datt d'Regierung opgefuerdert ass, quasi automatesch e Gesetz ze maachen, wou festgehale gëtt, ob den Ajustement just ëm d'Hallschent gekierzt gëtt oder ganz ewechfält oder eppes tëschent null an null Komma fënnef. Mee den Automatismus besteet doranner, datt d'Regierung dat maache muss. Dat ass automatesch. Här President, et ass awer nun eemol esou am Gesetz. Ech verstinn, datt et dem Här Di Bartolomeo peinlech ass. Mir wier d'Entretemps och peinlech, mee et ass nun eemol esou. Här President, ech wëll awer da kuerz erëm op de Sujet zrëckkommen. An dräi Minutte bräicht ech dann elo awer fir d'Rallonge duerch déi Fro. Ganz kuerz, ech ginn och ganz kuerz driwwer. D'Previsiounen. Mär maache Previsioune bis 2070. Ech maachen dat och elo stéchwuertarteg. Menger Meenung no ass dat Kaffisazlieserei, well besonnesch an engem Ëmlageverfaren, wat dorobber baséiert, nämlech op der ökonomescher oder realökonomescher Entwécklung vun engem Land, kann ee beschtenfalls Previsioune vun 10, 15, allez hëpp, eventuell souguer 20 Joer maachen. Alles, wat doriwwer erausgeet, ass, mengen ech, net. Ganz seriö. Besonnesch well sech an der Vergaangenheet all déi Previsiounen, historesch op jidde Fall, ëmmer als falsch erwisen hunn. De Jean-Claude Juncker huet a senger berüümter Brandried, wou e fir d'éischt, mengen ech, vun der Rentemauer geschwat huet, den Epuisement vun der Reserv fir 2015 virausgesinn. Entretemps si mer an de véiertche Joren, wou dat sollt geschéien. An och an der rezenter Vergaangenheet muss ee soen, datt ee wierklech mat ganz grousser Virsiicht déi déi Elementer muss kucken. Och d'Liewenserwaardung, mir wäerten do wahrscheinlech nach d'Geleegenheet kréien drop anzegoen, ass a mengen Ae wesentlech ze héich ageschat, nämlech op bis op den Zäitraum 2070, fënnef Joer, well d'Courbe, déi mer an der Realitéit gesinn, wesentlech manner grouss ass. Här President, ech hunn virdrun awer gesot, et gëtt am aktuelle System Verbesserungsbedarf, notamment bäi deene klenge Pensiounen, déi ënnert der Aarmutsgrenz leien, well och zu Lëtzebuerg ass den Altersaarmut gewuess duerch eist Ëmlageverfaren, net esou séier wéi an de kapitalgedeckte Länner, mee awer ronn 10 Prozent vun de Rentner sinn dem Aarmutsrisiko ausgesat. An dat sinn der zéng ze vill. D'Mindestpensioun ass e wichtegt Element dovunner. 36.611 Leit kréien déi zu Lëtzebuerg, an déi läit ronn 200 Euro ënnert der Aarmutsgrenz. An dat ass fir eis inakzeptabel. Grad esou inakzeptabel, muss ech awer soen, wéi ech de Moien déi Rumeur, déi bemools an de Raum gehäit gouf, datt vill Leit vun, déi d'Mindestpensioun bezéien, eventuell nach aner Revenuen nieft der Mindestpensioun, hätten, sou datt d'Erhéijung vun der Mindestpensioun net effektiv géint d'Altersaarmut kéint wierken. Ma ech hunn dorops hin eng Question parlementaire gestallt un d'Sozialversécherungsministesch an un de Finanzminister, wivill Leit dann méi wéi 10 Prozent dann nach géife vun Revenue kréien, déi iwwert d'Mindestpensioun géif erauskommen, an d'Äntwert war, Ronn 2,5 Prozent, also een Ee vu 40. Also et kann ee wierklech net soen, datt dat e verallgemengerte Phänomen wier. Grad esou inakzeptabel ass, datt mer en Gender Pension Gap hunn, dee bäi 36 Prozent läit. Also an der Moyenne kréie Frae 36 Prozent manner Pensioun wéi Männer. Keen anert Land huet esou e schlechten Taux. An dat sinn déi zwee Elementer, déi missten an eisen Ae virrangeg an der Diskussioun sinn, wann et ëm eng Méiglech Pensiounsreform geet an net ëm dystopesch Phantasme ronderëm e Cappuccino, Modell vum Premier, oder e Modell, deen d'ADR hei gesot huet, wéi soll een deen nennen, Latte Macchiato? Et weess een et net esou richteg. Här President, no der Regierungsannonce vun enger méiglecher Pensiounsreform war mir als Lénk bis haut, an ech muss, soen och no dëser Debatt bis elo déi eenzeg, déi konkret Proposen op den Dësch geluecht hunn, fir eise performante Pensiounssystem op nach méi stabil an nohalteg Been ze stellen a Verbesserungsvirschléi ze maachen. A mir sinn do op enger Linn mat der Gewerkschaftsfront aus OGBL an LCGB. An am Géigesaz zu 2012 er Reform wëlle mer net un den Dépensësäit, also de Prestatiounen, schrauwe goen, mee op der Recettesäit. Eis Virschléi si kuerz a mëttelfristeg ugeluet. Kuerzfristeg proposéiere mer éischtens d'Ophiewe vum Plaffong op fënnef Mol de Mindestloun ouni entspriechend Pensiounsrechter bäi Montanten, déi doriwwer eraus ginn. Dat wieren direkt ronn 700 Milliounen Euro nei Recetten, déi dat bedeite géif, ouni datt d'Budeg op d'Pensiounskeess mëttel oder laangfristeg nei Depense géif op si duerkommen. Zu Lëtzebuerg betrëfft dat, fir sech e Bild ze maachen, wat dat heescht, fënnef Prozent vun de Cotisanten, also ronn 28.000 Leit, déi, wann een eng Regel de tri mécht vun deem Montant, dee cotisable ass, déi an der Moyenne 21.000 Euro de Mount verdingen. An dat wier hire Bäitrag zur sozialer Kohesioun hei am Land a mär wëllen hinnen dat erméiglechen. Duerfir ass d'Argument vun der DP, datt dat och eng Cotisatiounserhéijung fir d'Patronat géif bedeiten, awer op ganz wackelege Féiss. Well da stellen ech Iech awer d'Fro, Wéi e Patron bezilt dann Salairen vu méi wéi 13.188 Euro? Also dat ass net den Handwierker, dat ass net de. Épicier, dat ass, dat si virun allem Leit, déi an der Finanz an Assurancebranche täteg sinn. An ech mengen, datt do awer Margen a Sputt ass, fir kënnen hiren Deel zur sozialer Sécherheet vun eisem Land kënnen mat bäizedroen. Zweetens si mer der Meenung, datt leeschtungsfriem Dépensen aus der CNAP erausgeholl misste ginn. Am Moment ginn déi gesamt administrativ Fräen, d'Personalkäschte vun de Cotisatioune vun de schaffende Leit bezuelt. Cotisatioune sinn awer an eisen Aen net do fir Computeren ze bezuelen, mee sinn do fir Pensiounen ze bezuelen. An dat selwecht gëllt fir Fräen, déi am Fong beim Fonds pour l'emploi misste leien, ewéi d'Indemnités d'attente an d'Préretraiten, déi aus Sozialpläng entstinn. Dës wiere manner Depensen am Wäert vun 221 Milliounen Euro. Drëttens, mer proposéieren, d'Cotisatioun op méiglechst allen Elementer vun der Aarbecht, ewéi Iwwerstonnen, Stagen etc. Ze erméiglechen. An et ass an eisen Aen eng Noutwendegkeet, datt Leit, déi no 65 Joer nieft hirer Pensioun nach schaffen, op deem Deel, deen net insignifiant ass, och Cotisatioune bezuelen. An dës Mesuren zesummegerechent wieren nach enker Recetten an Héicht vun 109 Milliounen. Also dës dräi Mesurë géife kuerzfristeg eng. ronn eng Milliard, bësse méi wéi eng Milliard Euro ausmaachen, déi mer direkt kinnten eisem Pensiounssystem zur Verfügung stellen. Mer si véiertens, sti mer fir d'Erhéijung vun der Mindestrent op den Niveau vum Mindestloun. Dovunner betraff wiere 36, iwwer 36.000 Rentner an zu deene vun deene wieren 80 Prozent Frauen. Dëst wier och en effikasse Schrëtt fir géint den Gender Pension Gap virzegoen an Där sot, där wéilt, csv hat virdru gesot, se wéilt éischter mat soziale Mesuren do virgoen a schwätzt da vu Simplification administrative. Mä dat hei wier déi gréissten Simplification administrative, d'Mindestrent op en Niveau hiewen, datt een net méi op Sozialhëllef ugewisen ass. Mir sinn natierlech och fir d'Splitting vun de Renterechter am Scheedungs. Fall a fënneftens misste mer kuerzfristeg och déi onsënneg, onnéideg an antisozial Automatismen aus der Reform vun 2012, déi de wéiden Ajustement an d'Joresennzoulag, misste mer aus der Reform eraushuelen. Mat deene konkreten an direkt ëmsetzbare Mesuren hätte mer esouwuel eise Pensiounssystem op Joren ofgeséchert wéi och fir sozial Gerechtegkeet gesuergt. Sollt dann awer, an och an eisem Modell, an den drësseger Joren den Equiliber tëscht Recetten an Dépensen net méi garantéiert sinn, da proposéiere mer mëttelfristeg eng Cotisatiounserhéijung vun 8 op 9 Prozent. Awer mer wieren eis géint neoliberal Ideeë wéi Studienzäiten anzeschränken. Am Géigendeel, mer bräichten, esou wéi d'Studentenorganisatioun ACEL dat och freet, eng Méi grouss Flexibiliséierung vun deenen Zäiten, well mer der Tatsaach musse Rechnung droen, dass Ausbildungsparcoursen haut an Zäite vum Lifelong Learning méi komplex sinn. An natierlech wiere mer eis och géint déi fraefeindlech Patronatsfuerderung fir Baby Years net méi gëllen ze loossen. An op kee Fall däerf de Rentenantrëttsalter an d'Lut gesat ginn. Mir hunn am Ëmlageverfahren eng grouss Flexibilitéit an d'Stéchstate sinn hei 57 Joer, 60 Joer 65 Joer. Wann sou dacks vun enger Pension à la carte geschwat gëtt, déi mer misste kréien, mä mär hu se am Moment. Et kann een no 40 Cotisatiounsjore mat 57 an d'Pensioun, wann een Stagezäit huet, kann ee mat 60, 61, 62, 63, 64, sou wéi een dat wëll, an d'Pensioun goen. Zwee lescht Wieder, eent zum Fonds de compensation, menge mer, datt mer sollen dobäi bleiwen. datt de Fonds de compensation responsabel investéiere muss. Am Fonds de compensation si lo och schonn Elementer vu Waffenindustrie dran. Dat ass am Moment net verbueden. Verbueden an ausgeschloss sinn déi Investissementer, wou géint international Verträg verstouss gëtt. An ech hoffen, datt dës Regierung net wëll op dee Wee goen, dat opzeweichen. Här President, ech wéilt e lescht Wuert soen. Zur Fonction publique, mee wahrscheinlech kann ech dann d'Parole après ministre froen. Ech schléissen dann domadder of mat dëse Mesuren, fir déi sougenannte Rentemauer no Berechnunge vun der IGSS bis an d'Enn fofzeger, siechzeger Jore verréckelt, also bis zu engem Zäitpunkt, deen all hallefweis seriö Previsioun iwwersteigt. An et läit an der Natur vum Ëmlageverfahren, datt et déi zukünfteg Gesellschaft ass, déi wéi mär haut eng zentral Fro beäntwere muss, Wéi vill ass eis déi eeler Generatioun wäert? Merci.
Et ass nach eng Fro, déi Iech sollt gestallt ginn, wann Der se akzeptéiert, vum Här Goldschmidt. Här Goldschmidt, awer kuerz.
Merci, Här President. Merci dem Riedner fir den interessanten Exposé. Ech hätt eng Verständnisfro zu Äre Berechnungen, haaptsächlech wat de Plafond cotisable ugeet. Ech menge mir wësse jo alleguerten, mir hunn en Ënnerscheed tëscht dem Privatsecteur an dem ëffentleche Secteur. Am ëffentleche Secteur ass dee Plafond cotisable net do an dofir kënnen déi jo am ëffentleche Secteur jo och méi eng héich Pensioun hunn, wat jo och, ech menge dat ass jo hei iwwerall akzeptéiert esou, dat ass jo kee Problem. Mee falls Dir elo dee Plafond wëllt am Privatsecteur ewechhuelen, awer ouni Wéi gesot, ouni dovunner kënnen och da méi ze hunn, dann hu mer jo keng Gerechtegkeet méi tëschent deenen zwee. Wollt ech froen, ob ech dat richteg verstan hunn, oder wollt Der bei ëffentleche Secteur dat och ewechhuelen? Merci, merci, Här Goldschmidt. Ech mengen, Dir hutt dem Här Baum elo eng Freed gemaach, da kann en dorobber äntweren. Här Goldschmidt, ech hat selwer net dru gelicht, mee et huet mer wierklech eng Freed gewierkt. Et war dee Punkt, deen ech nach wollt ernimmen a wou ech awer schonn de strenge Bléck vum President gesinn hunn. Da gitt mer hei wierklech d'Méiglechkeet, fir en enker op d'Fonction publique anzegoen. Jo, an ech si mer bewosst, datt dat à première vue vläit net populär kléngt, mä sinn der Meenung, datt och an der Fonction publique dee System ab elo sollt gëllen. Droit-acquisen sinn Droit-acquisen, mä ab elo, ab deem Moment, wou deen Deckel géif opgehuewe ginn, datt och keng nei Pensiounsrechter an der Fonction publique ab fënnef Mol de Mindestloun géife gëllen a mir hunn eis dat natierlech och ugekuckt, wat dat géif bedeiten. Déi héchste Carrière an der Carrière A1 no 20 Joer Experienz, déi ass am Moment, läit déi bäi 560 Punkten. Dat sinn, dat sinn eppes iwwer 13.000 Euro, wat am Moment ënnert dem fënneffache Mindestloun géif leien. Dat heescht ganz konkret, och vun dëser Propositioun, déi mär maachen, géif e. E Lycéesproff, dee 25 Joer schafft, géif net dorënner leiden. Ween awer dorënner leide géif, well bäi déi 560 Punkte kommen nach aner Elementer, certes, derbäi, dat ass mer eis scho bewosst, mee dat ass eng Fro vu Solidaritéit. D'Madame Minister géif eventuell dorënner leiden, deen een oder aneren Deputéierten, den Här President géif eventuell manner Rechter an Zukunft kréien. An dat wier awer dee solidareschen Akt, wou mär mengen, dee verkraftbar a vertrietbar ass, wann ee weess, datt een nawell den Ausbléck huet op eng Pensioun, déi bis zu 10.600 Euro ka bedroen. Ech mengen, datt dat zoumuttbar ass a mer wëssen, datt dat just e ganz klengen Deel vun der Fonction publique betrëfft. Villmools Merci fir déi Fro.